Sou, Dir Dammen an Dir Hären, ech begrëissen Iech da ganz häerzlech op eiser Pressekonferenz, op eiser traditioneller Pressekonferenz fir d'Rentrée, eng bëssen eng speziell Rentrée. Ech soen Iech Merci Dass Der komm sidd. Bon, firwat si mer hei am Casino? Dat huet zwou Ursaachen. Déi éischtens emol natierlech, well mer hei méi Plaz hunn. Hu mer bei eis am ale Büro wäre mer e bësse gedréckt. Zweet Ursaach ass och esou, dass den SEW geplënnert ass an dass eis Büroen neierdéngs hei, hei am Casino sinn. Ech wëll mer erlaben, déi Leit hei um Dësch virzestellen. Mir hunn d'Nadia Rueff, dat d'Vertriederin vum, vun der APCA. Dann hu mer hei den, op där aner Säit ass d'Isabelle Bichler. deen zoustänneg ass fir d'Chargés de cours, mat vum Landesverband, wou mer ganz enk zesummeschaffen, dann hu mer méi enk, no der Fusioun si mer jo da ganz zesummen, dann hu mer de Jules Barthel fir de Secondaire an ech wäert dann ufänken iwwert de Fondamental ze schwätzen. Ech wollt just nach virdrun en Hiweis maachen, déi ganz Problematik vun de Chargés de cours, Do wäerte mer zu engem spéideren Zäitpunkt eng Presse, eng extra Pressekonferenz maachen, fir dann déi Problematik opzegräifen. An et läit och e gréissere Konflikt an de Centres de compétences an der Loft tëschent dem Personal an dem Minister, wou elo warscheinlech an den éischten Deeg oder Woche gewerkschaftlech Aktioune geplangt sinn. An da wäerten d'Gewerkschaften dann och dee Moment selbstverständlech un d'Press eruntrieden. Bon, ech probéieren, e puer allgemeng Bemierkungen iwwert d'Educatioun an iwwert e Fondamental ze maachen, an de Jules Barthel geet dann uschléissend am Detail op de Secondaire an. Bei dëser Rentrée stinn haaptsächlech déi sanitär Mesurë géint de Covid 19 am Fokus. A mir wäerte selbstverständlech och dorüber zréckkommen. Dobäi, an dat wëll ech wierklech ervirsträichen, gëtt et awer an der Educatioun ganz vill aner Problemer, Problemer, déi zum groussen Deel och scho virun der Pandemie bestanen hunn. An ech wëll och direkt soen, dass mir am SEW kee Versteesdemech hu fir e Minister, dee ganz offensichtlech e groussen Deel vu senger Zäit a vu sengem Apparat an och net onbeträchtlech finanziell Mëttel benotzt, fir eng fir seng eng perséinlech Medien an Image-Campagne ze maachen. Et ass den den Enseignanten egal, wéi dacks de Minister an der Press optrëtt. D'Enseignanten, déi kennen d'Problemer aus hire Schoulen. Mir brauche keng vag Ukënnegungen a mir eis hëlleft och net dem Minister seng Selbstberäucherung. Mir brauchen e Minister, deen d'Problemer éierlech analyséiert, dee se benennt an dee konkret an effikass Mesuren zesumme mat de Leit aus de Schoulen ausschafft an ëmsetzt. Wat mer awer am Moment erliewen, D'Problemer gi schéigeriet. Alles dat wat de Minister decidéiert huet ass senger Duerstellung no e Risesuccès. Mee leider ass d'Realitéit eng ganz aner. An d'Enseignanten wëssen dat. An d'Diskrepanz vun der Kommunikatioun vum Minister an der Ëffentlechkeet an d'Realitéit an de Schoulen, wou d'Problemer ëmmer méi grouss ginn a wou Mesuren net ukommen oder net gräifen, féiert dozou, datt vill Enseignanten demotivéiert sinn An net méi dru gleewen, datt et wierklech drëms geet fir d'Schoul ze verbesseren, mee am Moment nach just Politik gemaach gëtt fir d'Popularitéit vum Minister ze An net méi spéit ewéi gëschter huet de Minister an der Philharmonie déi Professionell aus der Educatioun als Kuliss mëssbraucht, wou hee sech a seng Mesuren héich gelueft huet, an dat virun engem Publikum, déi d'Realitéit awer kennt. Leit déi wëssen datt déi also wat déi grouss ugekënnegte Mesuren, op déi mir zum Deel nach wëllen zrëckkommen, an der Realitéit wierklech bréngen, a Leit déi elo wierklech vum Terrain sinn an déi eigentlech op konkret Mesurë gewaart hunn. A gëschter kruten si déi selwecht Propaganda gebueden, wéi bal bei enger Wahlkampfveranstaltung. A wann da wéi gëschter de Minister och nach de Manfred Spitzer, en zimlech kontroverséierten Expert a virun allem e ganz fervente Géigner vum Asaz vun digitale Medien, als Riedner invitéiert, an deen dann och nach noweist, datt Schoulhalen à distance via Videokonferenz net funktionéiert, dass et näischt bréngt ouni Konzept Schoule mat Computeren auszestatten, an deen dann am Fong alles quasi widderluecht huet, wat de Minister grad virdrun ugekënnegt hat. Dunn hu sech bestëmmt vill Enseignanten, déi gëschter nogekuckt hu, gefrot, ob se am Ministère iwwerhaapt wëssen, wat se wëllen. Ech wollt en dat elo mol einfach als Intro gesot hunn an awer fir d'éischt op dee ganz groussen Defi vun der Educatioun kommen, dee leider am Moment an der Diskussioun, wou et haaptsächlech iwwer sanitär Mesurë geet, dobaussen e bëssen ënnergeet, an dat ass de Risiko vum schouleschen Décrochage vun engem Deel vun eise Schüler. Am Generell sinn d'Kanner aus, soe mer emol, gebilte soziale Schichten schoulesch relativ gutt duerch de Confinement komm. Kanner aus sougenannte bildungsferne Schichten, wéi een dat esou schéin nennt, zu engem groussen Deel net. Den Här Meisch huet dee Problem offensichtlech och erkannt an eng Rei vu Mesurë mol ugekënnegt. Mee fir eis sinn déi Mesuren net effikass a si gi bei wäitem net duer. Dee Problem vun der Schéier an der Schoul, déi ausernee geet, déi ass net nei an huet eis och schonn an deene leschte Jore virun der Kris vill beschäftegt. An de Confinement an d'Opsplécke vun de Klassen am leschte Schouljoer huet d'Situatioun nach eng Kéier dramatesch verschäerft. An der Situatioun vum Schouldoheem, wéi dat genannt ginn ass, koum et vill op den Engagement vun den Elteren un. Déi hunn d'Kanner misste motivéieren, sech schoulesch ze engagéieren, an déi Kanner, a besonnesch déi Kanner, déi net esou liicht geléiert hunn, hu misste gehollef kréien. Dat konnte vill Elteren net an deem Mooss leeschten, wéi et néideg gewiescht wär. Dat ass elo net als Reproche un d'Elteren ze verstoen. Si waren och am Confinement, si hu selwer misste schaffen, si hu sech missten ëm d'Membere vun hirer Famill këmmeren. A vill Eltere beherrschen och net all oder souguer iwwerhaapt keng vun eise Schoulsproochen. An et ass kloer, dass à distance den Enseignant den Schüler net esou effikass kann hëllefen, wéi dat an engem Klassesall méiglech ass. De Minister huet zwar schonn no zwee Deeg, quasi wéi nach dat allermannsten opgestallt war, grouss annoncéiert, datt de Schouldoheem géif wonnerbar fonctionnéieren, mee dat huet awer net bei alle Schüler der Realitéit entsprach. Zum Deel och einfach, well eng Rei vu Kanner den néidegen Equipement net haten oder en hu missten an der Famill deelen. Wa mer hei elo vu Kommunikationsmëttel an techneschem Equipement schwätzen, d'Educatioun huet do wéi selbstverständlech sech op de privaten Equipement vun den Enseignanten verlooss. D'Enseignanten, deene jo oft nogesot gëtt, datt se technesch net esou verséiert waren, hu ganz séier mat hirem eegene Computer alles en place gesat an ouni hiert Equipement wär sécherlech net vill gaangen. An dat sinn, pour l'anecdote, genau déi Computeren, déi d'Steierverwaltung eis nach ëmmer net als Aarbechtsinstrument unerkennt. Mir verlaangen do ganz kloer als SEW, dass d'Educatioun an Zukunft den Enseignanten, d'Enseignanten mat deem néidegen informateschen Material fir doheem équipéiert. Et muss ee soen, datt wat de Confinement méi laang gedauert huet, an dat ass de Feedback dee mer vu villen Eltere kritt hunn, ass ass d'Motivatioun vun de Kanner erofgaangen. Si huet ofgeholl an et gouf ëmmer méi schwéier fir se un d'Schaffen ze kréien. Kanner aus sozial benodeelegte Schichte sinn dovunner am meeschte betraff an d'Schéier vun de Savoiren an de am Wëssen, déi schonn an deene leschte Joeren ëmmer méi ausernaner goung, ass nach méi wäit opgaangen. An dat ass elo den Haaptdéfi vun der Educatioun, an dat net nëmmen an deenen nächste Wochen oder an deenen nächste Méint, mee mindestens an dësem ganze Schouljoer a bestëmmt nach doriwwer eraus. Et dierf, esou wéi den Här Meisch dat selwer gesot huet, keng verluere Generatioun ginn. Woubäi domadder awer nëmmen en Deel vun der Generatioun gemengt ass, an dat sinn normalerweis oder haaptsächlech Kanner aus méi schwaache soziale Schichten. Déi Retarden, déi et gouf duerch dee laange Confinement, déi konnten am Enn vum leschte Schouljoer net opgeschafft ginn. An an déi kuerz Zäit an der Konstellatioun vun A a B-Gruppen hunn, haten d'Enseignanten och net d'Méiglechkeet, fir eng seriö Evaluatioun vun deenen eenzelen Schüler ze maachen. Mir wëssen also net präzis bei dëser Rentrée, wou d'Kanner stinn. An duerfir verlaange mir als SEW, dass den Dispositif vun den Tester, deen an deene leschte Joren opgestallt gouf, wou d'Schoule mat standardiséierten Tester relativ reegelméisseg déi do gemaach ginn, dass do déi Tester adaptéiert ginn, dass d'Schüler evaluéiert ginn, fir dass mir gesinn, wat d'Konsequenze vum Confinement sinn, dass mer gesinn, wou Lacunë sinn, an dat esou gutt bei deem eenzelne Schüler wéi och am Allgemengen an der Schoul. Dat misst natierlech esou séier wéi méiglech geschéien, fir den Enseignanten en cibléierte Feedback ze ginn an an der Educatioun als System sech d'Méiglechkeet ze ginn, sech de Besoine vun de Schüler unzepassen, och wann dat riskéiert, déi positiv Messagë vum Minister zimlech oder ganz kräfteg ze relativéieren. Um Ministère si se sech dem Problem vum Décrochage natierlech bewosst. Dono hu mer déi Mesure vum Rattrapage gehat virun der Rentrée. Wéi ëmmer grouss ugekënnegt, muss een awer just als Fassad oder Tape à l'oeil gesinn. An deene puer Stonnen elo virun der Rentrée, wou als Personal haaptsächlech déi Leit engagéiert goufen, déi eis bei den A an de B-Gruppen an der Schoul bei der Betreiung gehollef hunn, wat an der Regel Studente waren. De Minister huet se, wéi en dat ugekënnegt huet, als Pädagoge bezeechent. Déi hu mat Kanner geschafft, déi se net kannt hunn, an déi kënnen trotz groussem Asaz kaum Lacunen opgeschafft ginn. Also déi puer Stonnen, geet knapps duer fir d'Kanner kennenzeléieren an et kann een net dovunner kann een net dovunner ausgoen, dass dat wat d'Kanner an deem leschte Joer verluer hunn, dass do wierklech nennenswäert vill opgeschafft konnt ginn. Och bei deene Mesuren déi am Fondamental fir ugekënnegt goufe fir ausserhalb der Schoul, wësse mir aus Erfahrung, dass mir oft net déi Schüler erreechen, déi et eigentlech bräichten. Als Beispill geséit de Minister Rëff d'Enseignanten op, fir deenen déi Appuisstonnen, déi se mussen am Kader vun hirer Tâche leeschten, fir déi dann ausserhalb der Schoul ze maachen. Kléngt a priori gutt, ass awer absolut keng zousätzlech Hëllef, well da falen déi Appuiststonne während der Schoulzäit ewech. Mir als SEW fuerderen, dass déi virgesinne Mesuren am Kader vun der regulärer Schoulzäit en place gesat ginn. Hei kéint dann zum Beispill mat méi klenge Gruppe geziilt geschafft ginn, an dat ënner Uleedung vum Titulaire, dee seng Kanner am beschte kennt. Mee dofir brauch een awer Personal. An hei schléit elo dee berühmte Contingent, vun deem mir schonn säit zéng Joer schwätzen, deen also virun zéng Joer agebaut gouf, a wou méi wéi 10.000 Wochestonnen an deene leschten zéng Joer ofgebaut goufen, voll zou. An un zu dësem Moment, wou elo vill Schoulen souwisou schonn Problemer hunn, fir eng verstänneg Schoulorganisatioun opzestellen, kënnt déi Penurie natierlech nach zousätzlech als Problem dobäi. Duerfir brauche mer an der Schoul zousätzlecht Personal. Et geschitt awer grad de Contraire, Et ginn ëmmer méi Leit an et ginn ëmmer méi ausgebilte Leit vum Minister aus der Schoul erausgezunn. Dat sinn dann déi, déi herno als Spezialisten relativ séier den Titel vum Spezialist kréien. Dat sinn all déi mat deene komplizéierten Ofkierzungen, déi dann eigentlech sollten hëllefen, wou awer nëmmen zum Deel oder guer net bei de Kanner zum Asaz kommen. An do missten si hir ganz Energie asetze fir just mat de Kanner ze schaffen. Au contraire, si verbrénge ganz vill Zäit a Reuniounen, et gi ganz vill administrativ Aarbechten Oder si wëllen d'Enseignante coachen, mee d'Enseignante brauche kee Coaching. Si wësse meeschtens, wat se maachen, a si brauche konkret Hëllef bei der Aarbecht mat de Kanner. An déi ausgebilte Leit, déi vum Terrain ofgezu sinn, ginn dann ersat duerch Leit, déi nach net ausgebilt sinn. D'Penurie insgesamt ass nach ëmmer en Thema. Et feelen eis vill diploméiert Enseignanten, den Beruff ass net méi attraktiv a vill Jonker, déi d'Studien ufänken, maachen herno weider, studéiere weider a verschwannen dann an den Institutiounen, kommen also net virun d'Kanner. D'Schoul halen ass definitiv fir Jonker scheinbar net méi attraktiv an et gëtt ëmmer manner ausgebilte Leit, déi mat de Kanner schaffen. Ech wëll elo net hei eng Diskussioun lassrieden iwwer d'Motivatioun an den Engagement vu Chargés de cours oder Quereinsteiger, dat stelle mir als SEW net a Fro, au contraire. Mee dat, wat misst eng Noutléisung sinn, dat gëtt ëmmer méi zur Reegel. An et gesäit ee ganz kloer, dass de Ministère op deen Zuch opgesprongen ass an dat favoriséiert. An d'Politik misst do am Contraire Efforte maachen, fir d'Schoulhale méi attraktiv ze maachen a méi Jonker ze motivéieren, déi Studie fir den Enseignant ze maachen. An dëser spezieller Situatioun, an dëser Kris verlaange mir elo, dass all déi Spezialisten, déi ofgezu ginn, dass déi direkt erëm an d'Schoulen affektéiert ginn, ouni groussen administrativen Opwand, wou se zesumme mat den Ekippen an de Schoulen an dëser Kris kënnen hëllefen, mat de Kanner ze schaffen an esou Affären, esou Geschichte wéi de Plan de développement scolaire, déi den Enseignant soss an och elo nach ëmmer Stonnen an Energie kaschten an den Terrain an um Terrain de Kanner näischt bréngen, déi mussen elo emol virun allem komplett op Äis geluecht ginn an da kënnen och déi Leit, déi sech dorëms këmmeren, an de Schoulen agesat ginn. Geschitt awer trotzdeem nach ëmmer de Contraire. Ech ginn als Beispill, Et sinn dëst Joer erëm 15 Enseignanten, dat huet den Här Meisch och gëschter nach eng Kéier confirméiert, als Spezialiste fir Coding aus der Schoul erausgeholl ginn. Dat heescht, déi sinn elo, déi feelen, déi ginn dann ersat duerch net an de Klassen ersat duerch net ausgebilte Leit an déi sollen dann ronderëm duerch d'Schoulen zéien an de Leit weisen, wéi dee berühmten Coding geet. Mir hunn awer, an dat ass net onbekannt, am Fondamental ganz vill Problemer mat Liesen, Schreiwe léieren a Rechnen. An da kënnt elo dee Coding an dëser Situatioun, wat en Dada vum Minister ass, an dat muss och elo scheinbar direkt agefouert ginn. Do freet ee sech natierlech, ob dat sënnvoll ass. Ech rappeléiere just, dass mir schonn am ab éischtem Schouljoer e Code an der Schoul hunn, dat si 26 Zeechen, do kommen der nach e puer dobäi, domat kann een d'ganz Wësse vun der Mënschheet verstoen, a wann een dat net huet, gëtt dat hannendrun, bréngt dat näischt. Also ech mengen, fir eis ass et ganz kloer, komm mir man, setzen de Fokus op Liesen a Schreiwe léieren, a wa mer esou Saachen hu wéi Coding, da kann dat héchstens e klengen Deel oder e Bestanddeel vum Mathematiksunterricht sinn. Dat kann elo net de groussen Thema si, besonnesch net an dëser Kris. D'Digitaliséierung, dat ass elo e grousst Thema. Den Här Meisch gëschter ugekënnegt, mir wären no zéng Joer an engem Coup weiderkomm. An dat ass, gëtt elo duergestallt als dat grousst Allheilmëttel. Dobäi hunn Etüde gewisen, Etüde vun der OECD, dass beim Liewe, bei Liesen a Schreiweléieren den Asaz vum Computer am Fondamental net vill hëlleft, guer näischt hëlleft an deelweis konterproduktiv ass. An souguer gëschter huet den Anne Encke de Manfred Spitzer, invitéiert vum Här Meisch, drop higewisen, datt d'Motorik vum Schreiwe mat engem Bläistëft oder mat enger Fillfieder ganz wichteg ass, fir d'Schrëft z'erléieren, an datt d'Tippen op engem Computer do näischt bréngt. Dobäi kënnt de Problem, an deen ass allgemeng bekannt, dass Kanner vill ze vill Zäit virum Ecran verbréngen. An do muss ee sech natierlech d'Fro stellen, Ass et sënnvoll, dass mer se nach zousätzlech an der Schoul virun den Ecran setzen? Well duerfir brauch een e Konzept. An esou e Konzept ass am Moment am Fondamental op kengem Niveau ze erkennen. Kanner virun e Computer sëtzen mécht se net automatesch intelligent, éischter am Contraire. An dofir bleiwe mir als SEW kritesch. Et dierf net de Message sinn, elo kafe mir Computeren, Lëtzebuerg huet bekanntlech Geld, d'Computere kënne mer eis leeschten, mir setzen déi an d'Klassen an da gëtt alles automatesch besser. Mir brauchen héchstens Mediekompetenz, dat heescht, mir léieren kritesch, e kriteschen a sënnvollen Ëmgang mat den neie Medien. Mee nach eng Kéier, domat léieren d'Kanner net liesen a schreiwen. An dat muss ee kënnen, well soss bréngt den Asaz vum Computer an der Schoul näischt. Au contraire, da bleift et fir d'Kanner eng Spillsaach, wat et dann och doheem meeschtens doheem ass, an et ass keen Outil, deen een zum Beispill kéint fir Recherche gebrauchen. A wann een da mengt, et kënnt een d'Kanner virun en Ecran setzen mat enger Software an da géifen se automatesch liesen a schreiwe léieren, dat funktionéiert net, dat weess ech vum Laang. Da wëll ech awer och nach op déi Covid 19 Mesuren eng Kéier kuerz agoen. Mir sinn als SEW a priori mat deem Konzept, wat dem Minister säin Stufeplang, An och, dass e gesot huet, Mir wëllen esou normal wéi méiglech Schoul halen, si mir d'accord. Et soll awer dobäi en Ënnerscheed ginn an de Mesurë vum Fondamental a vum Secondaire, sous réserve, dass dann nei Erkenntnisser, an dat hu mer jo an de leschten Deeg schonn héieren, dass dat awer ëmmer a Fro gestalt gëtt, dass eventuell Wëssenschaftler de Géigendeel erausfannen, dass awer vläit vun der Infektioun Kanner a Jugendlecher identesch sinn. Déi Mesurë géint de Covid kann een net nëmme rational gesinn. Dat ass e Sujet, dee ganz héich emotional ass. Mir mussen wouer huelen, datt et Ängschte gëtt, datt et Ängschte gëtt vun Enseignanten, vun Elteren, vu Kanner. An dat muss berücksichtegt ginn. An duerfir ass et eigentlech wichteg, datt d'Leit mat an d'Boot geholl ginn. dass se gesinn, wat fir e Konzept ausgeschafft gëtt, dass se gesinn, wéi dat Konzept opgestallt ginn ass. De Problem ass, dass de Minister eigentlech säi Plang eréischt virun e puer Deeg publizéiert huet, wuel verstanen an der Press, als Info un d'Enseignanten ass et net erausgaangen. Dat Konzept hätte mir gäre spéitstens Enn Juli gehat. An dann hätt wär d'Zäit gewiescht, fir zesumme mat de Gewerkschaften an de Leit vum Terrain d'Detailer auszeschaffen. D'Enseignanten hätten Zäit gehat, fir sech dorop anzestellen. An der Realitéit ass et esou, dass d'Gewerkschafte während der Vakanz net gefrot gi sinn, zu kengem Moment. Et gouf keng Concertatioun. Et ass just haut viru 14 Deeg, freides, eng Mail komm, dass méindes eng Videokonferenz war. Do ass dann An do huet de Minister da via Videokonferenz eng Rei vu Mesurë virgestallt. An déi Mesurë sinn awer elo schonn entretemps verännert ginn. Mir waren also eis Ewee quasi d'ganz Vakanz disponibel, fir do matzeschaffen. A mir hätte kënnen opgrond vun deem Konzept, wat de Minister virgeluet huet, sécherlech eng Rei Froen opwerfen an hëllefen, dat Ganzt am Detail auszeschaffen. Elo steet zwar dat Konzept, mee déi prezis an déi genau Prozedure feelen. Ufank dëser Woch haten no eegenen Aussoen d'Direktiounen nach näischt Schrëftleches virleien, dat heescht si hunn keng Anung gehat, wat geschitt am Fall vun Infektiounen an esou virun. Beispill, De Minister gesäit just e Grupp Klass, An e huet am Fong mol och seng ganz Proceduren op de Groupe classe opgebaut. Mir wëssen awer, dass et an der Schoul eng Maison, niewent der Schoul eng Maison relais gétt, wou aner Gruppe sinn. Mir hu LASEP, mir hunn Accueil, d'Kanner kommen a verschiddene Klassen zesummen. Dat ass alles am Detail net kloer. A fir eis wär et awer esou wichteg, dass et an all Schoul d'selwecht gehandhaabt gëtt. Well dat bréngt Vertraue mat sech. Wann d'Elteren erliewen, dass an enger Schoul aner Mesures an aner Procédure si wéi an der Nopeschschoul, da verléieren d'Leit d'Vertrauen. Mir wëssen zum Beispill net, wee gëtt wéini informéiert, wéi spillt den Dateschutz. An esou virun. Dat heescht, et stinn eng ganz Rei Froen op, et ass vill ze vill deem Eenzelnen iwwerlooss an et ass ganz séier, datt d'Leit sech Kritik aussetzen. Domat riskéiert een, datt am Fong e ganze Koup Mesuren ze vill strikt gehandhaabt ginn, well jiddwereen einfach probéiert, Feeler ze evitéieren. An dat ass, mengen ech, net dee richtege Wee. Elo sinn d'Schoulen an deene leschten Deeg permanent mat Instruktioune bombardéiert ginn, all Dag deelweis hieft déi eng déi aner erëm op. An dat ass och fir d'Enseignanten immens schwéier. Et bleift kaum nach Zäit fir d'Elteren ze informéieren, wéi dann elo an der Schoul soll funktionéieren. An dat setzt eis, dat setzt d'Citoyenne immens ënner Drock. Ech wëll elo nach kuerz op dee Problem agoen, iwwer deen awer schonn relativ vill geschwat ginn ass, dat ass dat berühmt Lëfte vun de Säll. Minister dekretéiert, gëtt andauernd gelëft, Punkt. Jo, esou einfach ass dat net. Nei gebaute Schoulen, déi hu just nach e kleng Fënsterchen, déi opgeet op Kipp, an da muss een e Schlëssel hunn, an da muss een, wann een deen dann opmécht, da funktionéiert dee ganze Belüftungssystem net méi. Dat heescht, dat ass net esou einfach. Dee plazeweis hu mer de Feedback kritt, datt d'Leit net un déi Schlëssele komm sinn. Dat heescht, et geet net duer, datt de Minister seet, et gëtt gelëft, da muss ee kucken am Konkreten, ob dat och fonctionnéieren. An do gesäit een, datt een an alle Schoulen ëmmer erëm op der enger Säit gesot kritt, Dir maacht dat, awer dann an der Realitéit virun awer relativ grousse Problemer säit. Vläit kann een, steet, vläit kann een och an Zukunft virgesinn, wann een déi Reglementer mécht, wéi d'Schoule musse gebaut ginn, datt mer iergendwann an eng Situatioun kommen, wou ee muss d'Fënsteren opmaachen. Dann huet de Minister dekretéiert, mir géifen d'Pausen decaléieren. Dat hate mer virun der grousser Vakanz, well do nëmmen een Enseignant mat der Klass geschafft huet. Mir sinn awer elo bei engem normalen Horaire. D'Klasse gi schwammen, et komme ganz vill Intervenanten an déi eenzel Klassen, si ginn an den Turnsall. Et ass absolut onméiglech, en Horaire ze maachen, wou d'Klassen decaléiert ginn an d'Pause ginn. Da komme mer vir an hannen net eraus. Dat hu ganz vill Schoule probéiert. Dat ass bal quasi onméiglech. An da stinn d'Enseignanten schonn, wann d'Schoul ugeet, schlecht par rapport zu den Elteren, well se dann déi éischt Mesure vum Minister erëm net ëmgesat hunn. Mir sinn och relativ skeptesch bei deem mobilen Testing, deen ugekënnegt ginn ass. Et muss ee wëssen, dass mer iwwer 400 Schoulen hunn, Wann do eng Rei Verdachtfäll optauchen, dann kann ech mer elo wierklech net virstellen, dass do direkt eng Unitéit virun der Dier steet. Ech ka mer dat éischter esou virstellen, dass dat esou ass wéi beim Muséebus, wéi mer dat am Moment hunn, do melle mer eis un an dann am Laf vum Joer oder wann et net méi duergeet dat Joer drop kënnt deen enker laanscht. Ech mengen och do Huet, verléiert ee ganz séier d'Vertrauen. Mir wëssen net, wéi d'Situatioun sech entwéckelt, mee wann do eng Rei Verdachtfäll opkommen, da kann ee sech virstellen, dass dat do net méi fonctionnéiert. Vill Froe stelle sech Enseignanten och, wann elo kuerz no der Rentrée déi éischt Erkältungswelle kommen, Ab wéini schécke mer d'Kanner heem? Wéini ruffe mer d'Elteren? Sidd. Vill Leit wëssen net, wéi se sech solle verhalen. Do hu mer keng präzis Prozeduren. A wann déi net iwwerall kloer an d'selwecht sinn, da féiert dat just zu Onsécherheeten a Stress. Mir hätten dat do alles gären am Virfeld mam Minister gekläert, mee mir goufen do net gefrot. Bei den Enseignante bleift do, an och bei eis, bleift dat Gefill, datt dem Minister seng Prioritéit virun allem säi groussen Optrëtt virun der Rentrée war. Et si keng Informatioune virdrun erausgaangen, dunn ass d'ganz Vakanz fir eis ware verschwonnen. Wahrscheinlech huet e gemengt, wann en dat am Juli mat eis diskutéiert, datt en dann net kënnt alles matenee bekannt ginn. En ass beandrockend, déi Efforten, déi vun senger Säit gemaach ginn, fir den ëffentlechen Discours ze monopoliséieren a keng aner Meenung oder keng aneren Acteuren eng aktiv Roll spillen ze loossen. Wa mer vun Dialog schwätzen, muss ee soen, et gëtt null Dialog. An dat ass e grouse Problem, deen erkläert och dee grouse Gruef, deen am Moment tëschent den Enseignanten an dem Ministère besteet. An da gëtt dat nach méi schlëmm, wann de Minister dann och nach permanent seet, hien hätt mat de Gewerkschafte geschwat. An engem gewëssene Mooss stëmmt dat och. Hie mécht eng Videokonferenz, hie schwätzt mat eis, mee mir schwätzen net mat him. respektiv e lauschtert eis net no, e geet net op eis Suggestiounen a Kritiken an, dann heescht et, mir huelen déi Froe mat, mee en erkläert, e seet ëmmer Froen, an da geschitt awer am Endeffekt näischt. Dat ass net, wéi een eng Concertatioun sech virstelle kann. Zumindest hu mer héieren, dass e schéngt mat den Eltererepresentanten ze schwätzen. Ech ginn dovun aus, dass den Drock, dee déi an de Medie gemaach hunn, grouss genuch war an dass dat da Friichte gedroen huet.
Wat de Secondaire ugeet, wollt ech och kuerz op d'Mesuren agoen, déi de Minister Meisch fir d'Rentrée decidéiert huet. Generell kann ee soen, datt mir zu dësem Zäitpunkt mat engem groussen Deel vun de Rentréesmesurë vum Minister averstanen sinn. Also mir fannen et gutt, datt hien zu dësem Zäitpunkt probéiert, en normale Schouloflaf ze garantéieren, jiddefalls soulaang déi sanitär Konditiounen et erlaben. Mir sinn zefridden, dass mer net direkt de Schouljoer mussen ufänke mat enger Onmass vu Restriktiounen, Restriktiounen, déi onweigerlech déi sozial Ongerechtegkeeten an der Schoul weider vergréissere géifen. Déi leschte Méint hunn definitiv net dozou bäigedroen, den Décrochage scolaire an de Grëff ze kréien, tout au contraire. Hei musse mer ganz gutt oppassen, ob déi Mesuren, déi de Minister Meisch fir de Secondaire proposéiert huet, Ënnert anerem eng Erhéijung vun den Appuis a Rattrapage-Stonnen ëm ronn 20 Prozent, op déi déi néideg, den néidege positiven Effet op d'Schüler wäerten hunn, fir hir Retarden aus dem leschte Joer korrekt opzeschaffen. Mir brauchen en normale Schoulbetrib. Dat ass liewenswichteg fir d'Entwécklung vun eise Kanner a Jugendlecher. Mir dierfen zu dësem Zäitpunkt op kee Fall an eng Virus-Hysterie verfalen an direkt alles au ralenti organiséieren. An hei, menge mir jiddenfalls, ginn déi allgemeng Décisiounen vum Minister Meisch fir de Moment an déi richteg Richtung. E puer Remarken trotzdem zu eenzelne Punkten. A Saache Maskeflicht gëtt de Minister de Lycéeën jo d'Méiglechkeet, méi wäit ze goen, wéi dat wat d'Santé an säi Ministère virschloen. Also mir stinn där Idee elo net negativ entgéint, mee mir verlaangen awer, datt esou eng Decisioun net vun uewen erof vun enger Lycéesdirektioun decidéiert gëtt, mee dass dat nëmme ka passéieren am Dialog zwëschen Direktioun, Enseignanten, Schüler an Elteren. Mir wieren eis dergéint, dass zum Beispill Enseignanten, awer och Schüler forcéiert ginn, de ganzen Zäit eng Mask an der Klass ze droen, soulaang dat weder vun der Santé nach vum Unterrichtsministère nach vun der ganzer Schoulcommunautéit vun engem Lycée esou verlaangt gëtt. Dann hu mer Déi ganz Informatiounspolitik vum Unterrichtsministère, déi wäert eng ganz wichteg Roll spillen. Och do verlaange mir eng kloer Verbesserung par rapport zum leschte Schouljoer, wou d'Schoulcommunautéit, Direktioune inclus, zum Deel komplett am Donkele gelooss ginn ass an a ville Situatiounen net informéiert war, respektiv net kloer gesot krut, wéi déi eenzel Acteure missten oder sollte reagéieren en fonction vun enger bestëmmter Situatioun. Eng kuerz Remarque och zur Berufsausbildung an dem heite Kader. Wéi esou oft gëtt d'Berufsausbildung och während der Covid-Kris relativ wéineg thematiséiert. Mee och hei muss gutt opgepasst ginn, dass eng Rei, eng ganz Rei Schüler do net an d'Hannertreffe geroden. Besonnesch déi, fir déi dëst Joer den Apprentissage ufänkt an déi elo am Gaang sinn, eng Léierplaz ze sichen, an dat an enger Period, wou vill Betriber mat Schwieregkeeten ze kämpfen hunn, a fir si den Apprentissage warscheinlech aktuell net déi éischte Prioritéit ass, Och wann de Ministère déi finanziell Ënnerstëtzung fir d'Ausbildung an de Betriber ugehuewen huet. Dës Schüler mussen onbedéngt ënnerstëtzt ginn an de Ministère muss all deene Schüler, déi keng Léierplaz an der Privatwirtschaft fannen, eng Alternativ ubidde kënnen. Dës Schüler dierfen op kee Fall am Ree stoe gelooss ginn. Wat d'Propositioun vum Minister ugeet, datt e Lycée selwer kann decidéieren, grouss Klassen am ieweschte Zyklus opzesplécken, soudatt een Deel vun der Klass an der Schoul ass an en aneren Deel d'Coure vun doheem aus suivéiert, do si mir ganz skeptesch. Mir mengen, datt de Minister et sech do e bëssen einfach gemat huet, fir dem Problem vun de Klasse mat den héijen Effektiver aus dem Wee ze goen, wat op enger ministesch Pressekonferenz villäicht als eng flott Idee ka verkaf ginn, ass an der Realitéit um Terrain nëmme ganz schwéier bis guer net ëmzesetzen. Wéi soll esou eng Opspléckung an der Praxis funktionéieren? Wéi eng Schüler kommen an d'Schoul a wéi eng bleiwen doheem? Ween hëlt esou eng Decisioun an no wéi engen objektive Kritären? Wéi kann een aktiv Matschaffe vun deene Schüler, déi doheem bleiwe garantéiert ginn, ouni datt si benodeelegt ginn par rapport zu deene Schüler am Klassesall? Wéi funktionéiere Course wéi Sportsunterricht, Travaux pratiques an Ateliere fir déi Schüler, déi doheem bleiwen? Etc. Etc. Do ginn et eng ganz Rei vu Froen, déi net gekläert sinn. Hei hätt de Minister besser gehat ze decidéieren, d'Klasseneffektiver vun engem Maximum vun 29, wéi et fir de Moment ass, op 24 oder souguer 20 Schüler erofzesetzen. Dat ass eppes, wat d'Gewerkschafte scho laang verlaangen, alleng schonn aus pädagogesche Grënn. Mee souguer wann de Minister dat wéilt, kéint en net op dee Wee goen. Ech zitéieren hien hei aus enger leschter Versammlung, aus eiser leschter Versammlung virun der grousse Vakanz, wou den SEW him proposéiert huet, d'Klasseneffektiver fir d'Rentrée generell ze reduzéieren. Du huet hien drop geäntwert, dass hien eis gären déi Sue fir esou eng Initiativ zur Verfügung géif stellen, awer nëmmen, wa mir him de Personal géifen erbäibréngen. Well dat néidegt Personal, dat fënnt en net. An dat ass aktuell, de Patrick Arendt huet et och schonn ugeschwat, dat ass aktuell ee vun de grouse Problemer am Lëtzebuerger Bildungssystem. E Problem, dee sech, wann näischt passéiert, an deenen nächste Joer weider dramatesch wäert verschlechteren. Mir hunn ëmmer méi Schüler, mir hunn ëmmer méi Schoulen, mir hunn ëmmer méi verschidde Bildungsweeër. Dofir brauche mir ausgebilte Pädagogen, déi feelen awer un allen Ecken an Ennen. Ech ginn Iech hei just e puer Beispiller, Fänke mer u mat deene sougenannte STEAM-Disziplinnen, dat sinn déi Disziplinnen aus de Beräicher Science, Technologie, Ingénierie, Mathematik. Dat si Beräicher, déi de Minister Meisch sech baséierend op d'Wifkin-Etüd onbedéngt wëllt an der Schoul fërderen. Wann een awer wëllt Formatiounen ubidden, da brauch een och Formateuren. Dat schéngt evident, de Minister Meisch huet dat awer anscheinend nach net esou richteg verstan. Ech ginn lech hei just e puer Zuelen aus der Informatik, An deene leschte Joeren sinn do iwwer 40 Posten ausgeschriwwe gi vum Ministère, awer nëmme knapp 15 Leit hu sech dem Concours gestallt a manner wéi 10 si schlussendlech an de Stage komm. Dat si mol keng 25 Prozent vun deene Leit, déi gebraucht ginn. Nach méi konkret vläicht, Fir d'Joer 2017, 18 zum Beispill waren d'Zuele folgend, 20 Fir 20 ausgeschriwwe Posten hu sech 8 Leit zum Concours gemellt, Vun deenen 8 Leit hu schlussendlech 3 Leit um Concours deelgeholl a schlussendlech ass eng eenzeg Persoun an de Stage opgeholl ginn. Eng eenzeg Persoun, dat si genau 5 Prozent vun deem Personal, wat de Ministère u sech gebraucht huet. Och 2019/20 waren eng 20 Plazen ausgeschriwwen an der Informatik, woubai d'lescht Joer zwou Persoune schlussendlech an de Stage komm sinn, zwou vun 20, an dovunner war ewell een souwisou schonn als Chargé engagéiert, soudass schlussendlech d'lescht Joer och just eng eenzeg nei Persoun an der Informatik derbäikomm ass. An dann ass nach net a Betracht gezunn, dass am gläichen Zäitraum jo och eng ganz Rei Leit an der Informatik an d'Pensioun gaange sinn. Wann de Staat all déi Posten ausgeschriwwen huet, dann ass dat jo warscheinlech, well se déi Leit brauch. Déi sinn awer definitiv net do. An da kënnt Der Iech jo virstellen, wéi d'Situatioun a ville Lycéeën ausgesäit. Déi aktuell agestalten Informatiker hu massiv Iwwerstonnen ze halen. An all déi aner Stonnen, déi en suspens bleiwen, gi vun Enseignanten gehal, déi entweder keng direkt Spezialisten an der Matière sinn oder awer vu Chargéen oder sougenannten Experts externes, déi direkt vun den Direktiounen agestallt gi sinn. Mir sinn iwwerzeegt, dass all déi Leit hir Aarbecht beschtméiglech maachen, mee d'Fro stellt sech trotzdeem, ob esou eng Personalsituatioun de Grondsteen kann duerstellen, fir qualitativ héichwäerteg Formatiounen, wéi mir se jo awer an der ëffentlecher Schoul wëllen ubidden. An de Problem besteet net nëmmen an de Stim-Branchen, mee zitt sech queesch duerch de ganze Bildungssystem. Qualifizéiert. D'Personal ass awer den A an den O vun engem gutt funktionéierende Schoulsystem. Leider gesäit et absolut net dono aus, wéi wann den Unterrichtsministère dëse Problem an noer Zukunft kéint an de Grëff kréien. E leschte Beispill nach vläicht aus an dësem Kader, Am Juni 2019 huet den SEW dem Minister e Bréif geschriwwen, wou mir hien drop higewisen hunn, dass et gréisser Problemer gëtt um Niveau vum Rekrutement vun de Maîtres d'enseignement technique an der Beruffsausbildung. De Manktem um Personal an dësem Beräich bréngt mat sech, dass och do vill vun de Kollege massiv Iwwerstonne musse prestéieren, dass awer och doduerjer immens vill Optiounen am Cycle inférieur vum Enseignement général net méi kënne gehal ginn. an deementsprechend vill jonk Schüler zum Deel guer keen Zougang méi kréien zu Handwierks-Schnuppercoursen. Wéi soll do nach d'Handwierk fir Jugendlecher schmackhaft an attraktiv gemeet ginn, wa se net emol méi d'Méiglechkeet kréien, am Ënnergrad en Handwierk iwwer eng Optioun kënnen ze léieren? Dëse Bréif ass, wéi gesot, datéiert op de 17 Juni 2019 a mir hu bis haut keng Äntwert dorobber kritt. Dat zum Dialogverständnis vum Minister Meisch. Dee Bréif ass dann och nëmmen ee vun enger ganzer Rei vu Bréiwer, déi mir iwwert déi leschten zwee Schouljoeren un de Minister Meisch adresséiert hunn a wou mir ëmmer erëm, ëmmer nach op eng Äntwert waarden. An dat huet sech an den säit dem leschte Mäerz an der Covid-Kris definitiv net verbessert. Op kee vun eise Communiquéen huet de Minister reagéiert, net emol op deen, wou fënnef Gewerkschaften an zwou Schüler a Studentenorganisatiounen e gemeinsame Communiqué gemeet hunn. An et si jo net nëmmen d'Gewerkschaften, déi sech iwwert dem Minister seng Dialogkultur opreegen, och d'Elterevereenegung, d'Lycéesdirekteren, déi dierfen dat natierlech net no baussen droen. An aner Organisatiounen hu sech schonn ëfters iwwert dem Minister seng Dialogbereetschaft beklot. Vun Dialog kann u sech keng Ried sinn. Mir dialogéieren net, mee mir ginn héchstefalls informéiert a virun de Fait accompli gesat. De Schema ass säit dem säit der Covid-Kris ëmmer deen nämmlechten, Mir ginn zwee bis dräi Deeg am Viraus Oft just virum Weekend kréie mer e Mail vum Ministère, wou mer informéiert ginn, dass de Minister gäre mat eis schwätzt. Detailer kréie mer keng kommunizéiert, soudass mer eis net richteg preparéiere kënnen. Zäit fir eng Comitésversammlung ze organiséieren ass och net ginn. Zousätzlech dozou si just nach d'Presidente vun de Gewerkschaften op dës Versammlungen agelueden, an déi Versammlungen sinn och oft ugesat kuerz ier de Minister seng Pressekonferenz hält, sou dass et der Gewerkschafte praktesch onméiglech gemeet gëtt nach am Virfeld zu dëse Pressekonferenzen mat eegene Proposen ze reagéieren. Finalement ass et just de Gewerkschaftspresident deen, à chaud an der Versammlung selwer, dem Minister seng perséinlech Iwwerleeunge ka virbréngen. Mir verlaangen dofir, dass mir an Zukunft zu méi engem fräi, zu engem méi fräien, fréien Zäitpunkt aktiv an d'Diskussioune mat agebonne ginn, soudass mir och d'Méiglechkeet kréien, eis eegen alternativ Proposen mat an d'Diskussioun ze bréngen. Dir gesitt am Secondaire, also wann ech dat hei elo esou soen, de Patrick Arendt huet genau dat nämmlecht virun zéng Minutte gesot, also dem Secondaire ass et an deem Beräich exakt d'nämmlecht wéi am Fondamentalen. Och verlaange mir, dass de Minister an engem raisonnabelen Délai op eis Uleies muss reagéieren. Wéi gesot, déi leschten zwee Joer hu mir generell net emol en Avis de réception kritt, wann offiziell Bréiwer un de Minister adresséiert gi sinn. Nach eng lescht Remark zum Dialogverständnis vum Minister vis-à-vis vun der Gewerkschaft oder vun de Gewerkschaften. Mir hu säit 2015 en Accord mam Ministère, dass mir als Gewerkschaft Formatiounen, Konferenzen, Ronndëschgespréicher iwwert den IFEN kënnen organiséieren an dass déi als Weiderbildung unerkannt ginn am Kader vun der obligatorescher Weiderbildung fir Enseignanten, ënnert der Konditioun, dass et sech ëm en Thema handelt, deen all Enseignant concernéiert. Mir hunn an deene leschte Méint zwou där Demandë bei der IFEN gestallt a mir kruten se zweemol net accordéiert, obwuel mir vun den Themen hier d'Konditioune vum Accord eiser Meenung no kloer erfëllt hunn. Déi eng Formatioun handelt ëm d'Aarbechtskonditioune vun den Enseignanten a bei der zweeter geet et ëm den Asaz vun den digitale Medien an der Schoul. Och dat heiten ass fir eis e klore Manktem un Dialog an awer och un Demokratieverständnis vu Säite vum Minister, deen eis hei den Zougang zu den IFEN-Formatioune refuséiert Just well si dovunner ausginn, datt mir villäicht net zu 100 Prozent op dem Unterrichtsministère senger Linn leie kéinten a villäicht zu verschiddenen Themen eng e bësse méi kritesch Meenung propagéiere kéinten. Ech wéilt dann ofschléisse mat e puer Remarken och nach zum Asaz vun den digitale Medien an der Schoul. Lëtzebuerg ass mat relativ grousser Warscheinlechkeet dat Land op der Welt, wou d'Schoule flächendeckend am beschte mat informateschem Material ausgestatt sinn. Gëschter huet de Minister jo nach annoncéiert, datt d'Lycéeën nach emol enker 15.000 iPaden zousätzlech geliwwert kréien. Mee alleng eng excellent Ausstattung vun eise Schoule mat digitalem Material stellt keng Plus-value duer. Digital Medien alleng produzéiere kee pädagogesche Mehrwäert fir d'Schoul. Et ass alleng duerch d'Aart a Weis, wéi dëst Material pädagogesch sënnvoll a mat Struktur an der Schoul agesat gëtt, déi eng Plus-value entstoe léisst. An dofir brauche mir e Gesamtkonzept fir d'Schoulen, dee muss erstallt ginn, Dofir brauche mer, dofir musse Lernprozesser fir komplett Léiergäng ausgeschafft ginn. Dofir muss d'Ausbildung vun den Enseignanten eng fundamental Neiorientéierung erliewen. All dat ass zu Lëtzebuerg net oder vill ze wéineg ginn. Bei eis ass jiddwereen ëmmer nach iergendzwou op sech alleng gestallt, nom Motto, hei ass d'Material, hei sinn e puer Beispiller, kuck dass de eens gëss. Et kann een zwar vu punktuellen Offeren a Programme profitéieren, nach gëschter huet de Minister jo e puer Neierunge presentéiert, mee wéi gesot, et feelt aktuell un engem pädagogesche Gesamtkonzept fir d'Schoul. Als problematesch empfanne mir ausserdeem de Kontrakt, deen de Bildungsministère mat engem Konzern wéi Apple ofgeschloss huet an deen d'Schoule mat informateschem Material ausrüst. Eise Staat gëtt esou enger privater Firma en exklusiven Zougang zu eise Schüler an huet et esou vill méi einfach, si als spéider Clienten ze rekrutéieren. Eis Schoule sollen awer kee Marché fir privat Firmen duerstellen an eis Schüler solle weiderhin als Schüler an net als Clienten ugesi ginn. Eng weider Fro stellt sech hei och zum Dateschutz. Grouss Konzerner wéi Apple a Microsoft erhalen an eise Schoulen Zougang zu den Date vun eise Schüler a mir wëssen net prezis, wat mat dësen Date passéiert. D'Schoul huet awer och huet awer och d'Aufgab, d'Date vun senge Schüler ze schützen a si iwwert d'Thema Dateschutz opzeklären. Hei stellt sech d'Fro och, firwat d'Lëtzebuerger Schoulen net insgesamt méi mat Open Source Materialie schaffen, déi kee kommerziellt Interesse un eise Schüler hunn. Fir datt mer eis hei net falsch verstinn, Mir sinn eis scho kloer bewosst, datt mir déi digital Medie brauchen, fir d'Schüler op d'Zukunft ze preparéieren. Mir brauchen eng ëmfaassend Mediebildung an eiser Schoul. Mee fir dat Ganzt pädagogesch sënnvoll ëmzesetzen, brauche mir och e kloert Gesamtkonzept. Mir brauche Strukturen, mir brauche Programmer a mir brauchen ausgebilte Léierpersonal. Villes dovunner ass net an eise Schoulen ukomm, och wann de Minister, wéi gesot, gëschter op senger Pressekonferenz ganz vill iwwert déi digital Kompetenze geschwat huet.